Bi navê Xwedayê mezinî diluvan, xwişk û birayê ezîz, silavê xwe dê li we, careke dî û bi xêr û xweşiyê hatine bernamekî nû ji bernameya Peyamê. Xwişk û birayê ezîz, her tim ez destnîşan dikim û tekîd dikim ku em miletê Kurd me xizmetekî gelekî giring û mezin ji dînê Îslamê re û Musilmana re me kiriye û heke Musilman bixwazin ola xwe û kultura xwe û tarîxa xwe û dîroka xwe nas bikin mecbûr dibin li ber piyê gelek zanyar û şêx û melayê Kurd rûnin û guhdar bin li wan awazê ku wan gotiye. Mînak wek kurê Kethîr got tefsîra Quranê de zîrek bû. Wek kurê Selah got hedîsa pêxember de aleyhi selatû we selam. Bi giştî wek kurê Teymîye ku xizmetekî gelkî mezin ji dînê îslamê re kirine. Musulman mecbûr dibin guhdar bin û meyze bikin li wê bêrxwedana herî mezin ku van kesa û gelek başqe jî kirina û bi tîpne ji ronahî û bi zêr li ser aniya dîrokê neqişandina û ji wan nimûnê herî balkêş ji aliyê eskerî û siyasî navê Selaheddînê Eyûbî tê berçava. Selaheddînê Eyûbî. Ew ê ku xizmetekî herî mezin ji dînê îslamê re û misilmana re kiriye, ta derecekê ku misilman bi her zimanî û bi her rengî çîrok û stran jê re gotin ji bo xatirê wê berxwedaniya wî herî giring û mezin ji bo xatirê îslam û misilmana kiriye. Lê mixabin gelek car em guhdar dibin hinek ji miletê me yî kurd tîrê xwe ê kêmasiyê û rexnê tavêjna Selahedînê Eyûbî dibê di jiyana xwe de û di dîroka xwe de hinek kêmasî kirina. û ez dibînim wek wan kese li Salaheddînê Eyûbî meyze dikin mîna pêxember. Ji ber ku pêxember ew tenê ne ê ku nakevne şaşiya de, ismet ji wa re heye. Lê beşer û Salaheddîn yek ji wa ye. Mirov û beşer ismet jê re nîne. Dibê ku bikevê şaşiya de û dibê ku gelek başiya jî bikê. Salaheddînê Eyûbî Ew kê masiyê wî hindik têne efûkirin di behra qenciyê wî de û di behra wê xizmeta herî mezin ku hatiye kirin. Û gelkî giring e ku mirov binasê ku zilam tê naskirin bi heqiyê û heq nayê naskirin bi zilama û her kes ji axiftina wîna tê da stand û tê vegerandin îlle pêxember, ji ber ku pêxember mesûm in û wehyî li ser wan da dikevê, axiftina wan a her tim meqbûl e û gerek em Selaheddînê Eyûbî em wî nehildin ser mistewa wî mirovî mirovatî û beşeriyetê. Em her tim lê meyze bikin ku mirov e, beşer e, qabil e ku bikevê exta a de û qabil e ku bikevê kêmasiya de û madam mirov kar dike dibê ku ketibê hinek şaşiya de û wek ku min got Selahedînê Eyûbî di wan kêmasiyê hindik ku ketiyê de netîca ku gelek kar dikir ef û têkirin di behra qenciyê wî de Ji alîkî dî de hinek kurdê me jî tîrê xwe davêjne Salaheddînê Eyûbî û jêrek kêmasî hesêb dikin ku ti xizmet ji netewa kurd re nekiriye û ti dewlet û ti împeratoriyet ava nekiriye ji miletê kurd re. Û ez zan dikim, ev kesê ku vê kêmasiyê ji Selaheddînê Eyûbî re dibînin û vê rexnê lê dikin, ev rexna hane ne ji şexsê Selaheddînê Eyûbî re ye. Ev rexna hane ji eqîda Selaheddînê Eyûbî re ye. Ji ber ku ez dibînim, heker Selaheddînê Eyûbî ne Musulman be û dewleta xwe û mecda xwe û çîroka xwe ava kir be li ser sukra û xwîna Kurda, wê lê xwedî derketiba. Lê ji ber ku Musulman e lê xwedî dernakevin. Û kesên ku muhakema Salaheddînê Eyûbî dikin ku ti tiştek û xizmetek ji netewa Kurd re ava nekiriye, çima muhaseba dayikê Kurd nakin Ku berî Salaheddîn û piştî Salaheddîn aciz bûn, qudrata wan nebû ku gêncekî mîna Salaheddîn derxin û karibe xizmetekê ji denetewa kurd re ava bike. Ji ber ku îro û roj ev şiyarbûna ku em dibînin ji kurdayetiyê re çiqa ez zêde hesêb bikim, emrê wêna ne zêdeyî sed û pênceh du sed salî ye. Ji ber ku şiyarbûna berî wê ne, ewa ku em lê xwedî derdikevin ne ya netewî ye, ne ya kurdistanî ye, ya eşîrtî û malbatî ye. Û kesên ku kêmasî û rexnê li Salaheddînê Eyûbî dikin ku hinek xizmeta wî ne, miletê ereb îstîfade jê kir, çima muhasebe û muhakema Zeredeşt wek pêxemberekî kurd nakin? Ku xizmeta wî ne, miletê faris jî jê dît. Wextê ku em rexnê û muhakema Selaheddînê Eyûbî bikin, goh ereba fêde ji dîroka wî nakir, gerek em muhakema Zeredeşt wek pêxemberekî kurd bikin, ku faris e, di dîroka wî de û di jiyana wî de gelek fêde dîtin. û ev muhaseba Selahaddînê Eyûbî di sersala di sedsala duwazdeha de û îro roj em di sedsala bîst û yekê de muhaseba wî dikin li gor merc û şertê îro ez zan dikim ev na zulme ji heqîqetê re berî ku zulm bê ji Selahaddînê Eyûbî re ji ber ku wek ku min got Şiyarbûna netewî ya kurdistanî ya ku îro roj ez û wan tê de ne, emrê wê ne ne zêdeyî sed û pênceh du sed salî ye. Di dema Selahedîn de ev şiyarbûn nebû. Xelk, elem, kar dikir ku tiştekî ji malbata xwe re bikê yan jî zêde ji eşîra xwe re bikê. û bi wî çavî wextê ku em muhaseb û muhakema Selahaddînê Eyyûbî bikin di wê dema ku ew tê de bû, azend dikim Selahaddînê Eyyûbî yekemîn Kurd bû ku karî bû xizmetê bike ji malbat û eşîra xwe re, ku karî bû hukmê Îslamê û Misilmantiyê bixê destê xwe de û ji bin destê Ereba û miletê başka derxê. Selahaddînê Eyûbî got em bi şert û mercê berî di wextê wî de û di ser sala duwazdeha de em lê meyze bikin, Selahaddînê Eyûbî yekemîn kurd bû ku navê kurda bi serbilindayî da nîşan kirin. Selahaddînê Eyûbî wextê ku îro roj Em daxwaz dikin jî ku di wî demê de şiyar bûba û karê netewî û kurdistanî kirba, mîna îro roj ku piştî sed salî zarokê me û neviyê me muhaseba mû we kirba ku gotiba çima we ji karê kurdistanî kir û we karê kurdîtiyê kir gerek we karê malbatî û eşîrîtiyê kirba gerek we ji bedêla ku dewletekî kurdistan we ava kirba gerek we dewleta eşîr û malbata xwe ava kirba. Kesên ku muhaseba Salaheddînê Eyûbî dikin bi vî rengî azend dikim ku dûrî rastiyê ne. Salaheddînê Eyûbî ew kesê ku dijminî wî ne hurmet jê re kir. Gerek em lê xwedî derkevin ku em ji milete û dinyayê re her tim bêjin. Miletek û dayikek ku karî bûn Salaheddînê Eyûbî bidne dinyayê, ne dûr e ku her tim jî Kes nebid ne diyarkirin û bê ne dinyayê ne kêmî Nabilyon bin û ne kêmî Rîtşad dilê şêr bin û gelek kesên ku uzema in û miletê we wek simbol wameyze dikin miletê kurd demê ku zerf û şert û mercê xweşiyê jê re bêne amadekar karin kes ne mîna Selahedînê Eyûbî careke dî bê ne dinyayê. Gerek miletê kurd li van kesên xwe xwedî derkevê û ez karim ji we re bêjim, heke Salaheddînê Eyûbî yekî weke gelek xulefayê musulmana xirabî kiriba û gelek nebaşiyê wî heba, miletê musulman û ereb lê xwedî dernakevin. Îro roj hûn dikarin li dîroka ereba meyzekin. Selaheddînê Eyûbî li cem gelek kesa tê naskirin şervanekî mêrekî erebî musulman. Çima? Ji ber ku Selaheddînê Eyûbî karekî gelkî giring kiriye û di jiyana xwe de jiyanekî gelekî bi exlaq derbas kiriye ta derecekê ku dijminî wî îtiraf kirin bi wê qencîbûna wî ne. Îro roj dijminê wî ne tabûtek ji mermer li ber tirba wî danîn û dixwestin wê menzîlet û mekanet û qedra Selaheddînê Eyûbî bikin. Lê em miletê Kurd wek her tim gelek simbolê me hene em lê xwedî dernakevin. Bedî'uzzeman, Seîdê Newrusî, Seîdê Kurdî, Roja ku em lê xwedî derneketin, Tirk lê xwedî derketin. Û Selaheddînê Eyyûbî, Heke em lê xwedî dernekevin, miletê Ereb û miletê Musulman û ummeta Musulman lê xwedî derdikevin. Ji ber vê yekê gerek em bi însaf her tim li dîroka xwe mêze bikin. Û Selaheddînê Eyyûbî yek ji wan simbolê Kurd ku xizmet kiriye gelekî mezin û hebûna Selaheddîn û xwedîkirina me lê û xwedîderketina me li Selaheddînê Eyûbî delîl e ku em miletê Kurd ne mehva binin li ser vê xaka xwe. Selaheddînê Eyûbî yek ji bû ji wan Kurdê ku xizmetekî gelekî mezin ji Kurda, ji Îslam û dînê Musulmana re û Musulmana re kirin. ji miletê kurd tê xwestin ku xwedî derkeve li simbolê xwe û her tim ne wek gelek cara ku gelek simbolê wê hene çima ku ne li gor nerîn ne mey wextî ne li gor demê ne em va kesa bavêjin û em li wana xwedî dernekevin. Salaheddînê Eyûbî, Ez karim jê re bêjim, di vê bernameya peyamê de silav li ser te, roja ku tu çêbûyî, silav li ser te, roja ku tu ewqa xizmeta herî mezin kir, silav li ser te, roja wefata te, silav li ser te, roja qiyametê ku tu werî, ku miletê musulman û ummeta musulman hemibte serbilind bê. Ev bû peyama îro, bimênin heta ku piştî rîklamê em vegerin, beşê di dû a di peyamê de em bersiva hinek pirsa bidin.